Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum is-Sibt 28 ta' Awwissu, se nintervista lil Joe Mike u Lydon dwar il-makketti. Joe Mike, xi kemm ilek tgħanni? Issa bejn wieħed u ieħor hemm qisu xi seba' snin bejn wieħed u ieħor bl-għana spirtu prontu bil-mokketti b'kollox.
Mingħand min uriet din il-ħila? Nista' ngħid li ma writtha mingħand ħadd għax jiena m'hemm ħadd fil-familja tiegħi li għanni. L-Aydin iva, l-Aydin għandu fil-familja peress li t-tiju t'omm, li t-tiju ta' l-mami tiegħu kien jgħanni, għanni spirtu pront però fil-familja tiegħi ma kien hemm ħadd. U mela x'ħajrek li tibda din il-linja? Fil-verità jrid ikun jogħġbok minn dejjem ta' dejjem għax il-bqija jekk ma jkunx jogħġbok la għalxejn. Però l-iktar ħajra, jiġifieri l-ħajra minn fejn ġiet, kelli ħabib tiegħi li dik iż-żmien kien jaħdem miegħi, hu għannej, jiġifieri stabbilit, nista' nsemmih, Etienne Pony, hu ħajjarni biex nibda niġri fis-serati miegħu. U bdejt minn hemm jiġifieri. Anke għall-makketti, nista' ngħid, hu ħajjarni li nibda nagħmel xi makketti. Etienne Pauli, Konna, ġifieri, iffurmajna l-grupp flimkien, niktbu flimkien, minn hemmhekk bdiet l-affari. U dejjem makketti?
Le, kont ngħanni għandna spirtu pront, minn hemmhekk bdejt, jiġifieri. Imbagħad, ovvjament, waħdek tibda tinduna li inti forsi makkettist għax Tibda iktar tieħu pjaċir tagħmel makketti, forsi tibda tikteb xi makketta, qed tħossok komdu iktar tagħmel il-makketti. Hemmhekk tinduna li inti makkettist. Makkettist irid ikellek leħen apposta, irid ikun leħnek li joħloq dik iċ-ċertu tbissima, għax il-bqija jekk inti ħa tagħmel makketta u fil-verità jkellek dak il-leħen serju, il-makketta mhux ħa tiġik sabiħa. Ok. U forsi tista' tgħidli x'tip ta' makjetti jeżistu? Makjetti ma tantx jeżistu ħafna differenti. Hemm forsi dawk li huma daqsxejn iktar kalmi u hemm dawk li huma daqsxejn iktar ċelebrużi, iktar iktar ħajjin biex ngħiduha hekk. Jiena nħobb iktar dawk il-makjetti ħajjin, iktar dawk li joħolqulek tbissima, għax fl-aħħar mill-aħħar makjetta dik hija, Li ġġegħlek tidħaq jew għall-inqas ikun fiha tagħlima ġo fiha. Ok. U forsi x'hemm komuni mela bejn dawn il-kalmi u iktar ċerebrużi kif sejjaħtilhom inti u forsi xi differenzi bejniethom? Hemm makkjetta biex makkjetta tissejjaħ makkjetta differenti pereżempju minn kanzunetta Maltija l-għaliex hi tkun mibnija fuq sillabi tal-versi. Hemm. Tmienja, tmien sillabi, seba' sillabi, tmien sillabi, seba' sillabi. Ikella l-mużika daqsxejn allegruża jew inkella iktar imċaqalqa minn għana normali. Dik it-tkun hija makjetta. Issa, ma jkun fihom xejn ta' barra minn hawn differenza, ġifieri iktar forsi s-sens tal-kliem tagħhom, waħda forsi iktar li ħa titħaqq u l-oħra tkun iktar serja. Tikkummenta ftit fuq id-daqq tal-makjetta dejjem l-istess ritmu tużaw? Jekk immorru fid-daqq tal-kitarri, jiġifieri jekk inti l-makjetta tagħmilha mad-daqq tal-kitarri, ftit li xejn hemm fejn ittvarja, mhux ma tvarjax imma ftit li xejn hemm fejn ittvarja, iktar issir fuq id-do re, iktar għall-ħfufija biex nitkellmu hekk, però mhux m'hemmx daqq, melodiji hemm kemm trid. Jiena l-ewwel li bdejna nagħmlu l-makjetti jiena u Etienne u Jimmy Pony ehm għamilna CD kollha ehm bil-kitarri ġifieri u ġiet sabiħa mmens ehm u fiha l-melodiji kollha differenti ehm differenti miesek minn meta tagħmilhom ġo Gazin isek għall-ħjufija bum bum bum u tlaqna ehm illum iktar morna għal affarijiet iktar sofistikati għax illum tmur ġo studio u bil-pjanu jagħmillek liema strument trid Però meta tagħmel l-instrumenti ma tridx tagħmel iżżejjed. Hemm, trid tiftakar li inti qed taħdem tradizzjonali, ġifieri kitarra, daqsxejn drums, forsi xi trumbetta 'l hawn u 'l hemm u forsi accordion, wieqaf hemm. Għax inkella ħa taqbeż, ma tibqax tradizzjonali. U iktar m'għandek il-ħila ssib strumenti Maltin jew strumenti antiki, tradizzjonali, iktar il-maketta ħa tiġik sabiħa. U normalment xi strumenti mela ddaħħal hekk tradizzjonali forsi? Ara, strumenti għandek id-drums huwa importanti għax id-drums huwa dik li qed itik il-melodija, fuqha fuqha qed jimxu l-istrumenti kollha. Issa, għandek il-kitarra hija importanti, makkjetta mingħajr il-kitarra m'hija xejn, għax fl-aħħar mill-aħħar il-kitarra kollox. Issa, xi jmur magħha? Trid tibda tara, pereżempju l-accordion, l-accordion huwa xi ħaġa antika, xi ħaġa li kienu jużawha l-Maltin. Għandek hemm żafżafa jekk mhux sejjer żball. Dik hija importanti ħafna pereżempju, jekk iddaħħalha tagħmel dak il-ħoss sabiħ u fl-aħħar mill-aħħar x'inhu, tradizzjonali qed tifhem. Imma strumenti tista' ddaħħal bosta.
Normalment xi kemm tkun twila makjetta? Ħa ngħidlek, m'hemmx regola ġenerali, kemm tkun twila makjetta, però hemm iktar ma ħa ttawwalha l-makjetta, iktar mhux ħa tiġi makjetta għax imbagħad tiġi diska twila. Issa ejja mmorru f'każ ta' shows, dawn mill-esperjenza tiegħi qed nitkellem, meta tagħmel makjetta twila ħafna, titlef l-attenzjoni tan-nies. Meta tagħmilha qasira u bis-sens, in-nies iktar jkunu attenti x'inhuma jisimgħu, u l-istorja ħarġet malajr, jiġifieri t-tagħlima ħarġet malajr, iċ-ċajta ħarġet malajr, però meta ttawwalha ħafna titlifilha s-sens, allura makjetta jiena nagħmilha qasira u bis-sens. Ok.
Xi kemm iddum biex tikteb makjetta?
Mhux dejjem l-istess. Makjetta tiġik il-muża jew hi tkun bil-lejl u f'ħames minuti tiktibha u tgħidilha ħuġ Kemm ġiet sabiħa din il-maketa. Jew inkella tagħmel ġimgħa tipprova tgħaqqadha u ma tgħaqqadhiex. U u nofsha tkun u nofsha tibqa'. Ok.
U għalkemm tiktibha l-makjetta, dakinhar forsi jkollok xi show eċċetera, ikollek xi mumenti fejn timprovizza? Jew forsi tħoss li hemm bżonn dak il-ħin? Ħa ngħidlek, il-makkjetti qatt ma jsiru spirtu pront, jiġifieri dejjem ikunu fuq recorded jew għall-inqas chorus jew għall-inqas bil-mużika backing. Jiġifieri jekk inti ħa tipprova tagħmel verse dik il-ħin, trid toqgħod attent, li ma titfixkilx u toħroġ imbagħad mill-mużika, tiġi qasira l-mużika, tiġi b'verżejjed jew xi ħaġa. Trid toqgħod attent ħafna. Trid jekk jista' jkun, tipprova tagħmel dak id-diskors li hemm ġo dik il-makjetta, dak li tkun ktibt, ħalli inti ma titfixkilx. Tista' tispjega kif tqassamha l-makjetta?
Eżatti kif qed tqassam komponiment. Għandek l-introduction, għandek il-body u għandek il-conclusion. Il-konklużjoni importanti li toħroġ xi trid tgħid eżatt ġo fiha biex iċċajta jew il jekk ma tkunx mibnija li jkun pereżempju t-tagħlim IT jgħinek fir-ritornell. Meta qed nitkellmu ritornell, jiġifieri kellek pereżempju żewġ versi u l-istess vers dejjem jirrepeti ruħu. Kif trid, makketta tqassamha bħal song bl-istess suġġett, imma iktar qisha lejn it-tradizzjonali, jiġifieri l-iss tinkiteb bħas-songs l-istess. Hu importanti li makketta ikollha t-taqbil dejjem eżatt, jiġifieri mhux jixxebbaħ it-taqbil, imma jkun eżatt, imqabblin eżatt. Għax li jixxebbaħ dawk li jkunu fis-songs, ma kif ta' ma tiġikx tajba hi, però li jkun mit-taqbil eżatt, dik hija importanti ħafna. U kif tħobb tqabbilhom inti bħala rima? Għandi
għandi mit-tnejn li huma. Jiġifieri għandi l-imbewsin biex tifhimni, ir-rima mbewsa, u għandi anke r-rima n-normali li hemm biex niftehmu l-A, B. Ċerbja. Għandi hekk ukoll. Però ir-rima mbewsa mbagħad kultant tiġik isbaħ il.
U forsi tadatta skont is-suġġett ir-rima jew?
Iktar naħseb li skont il-melodija. Il-melodija tagħmel parti kbira jekk hux se tagħmilha mbewsa jew le. u anke skont jekk hux se tagħmilha maħtufa, jiġifieri bħala melodija maħtufa, iżjed bħal meta tgħid iktar mgħaġġra, jew inkella iktar kalma, jekk tkun iktar kalma jekk ikellek itmur għal A, għal B, C, B, naħseb tmur aħjar, però jekk itkun imbewsa, iktar toħroġ sabiħa mar-ritmu.
Fuq xiex tħobb tibbaża s-suġġett tal-makjetta?
Il-bambin jaf fejn imur. Għax nista' ngħid minn fejn nieħu l-idea? Lanqas jien stess ma nkun naf. Ġieli nkun qed nara t-television, nara xi programm, ngħid il-aħwa kemm ħariġt suġġett sabiħ, din hemm makjetta fuqha. Jew pereżempju nkun qed Imqar argument żgħir mal-mara. Dak l-argument, jaf ngħid ara kemm hu argument ħelu pereżempju, dan ara jekk kelli nagħmlu makketta toħroġ argument sabiħ. Pereżempju darba kont qed nara television, u qed nara wieħed ta' parsi mhuwiex jifhmu sewwa, ta' parsi jbatti daqsxejn mis-smigħ, dak il-ħin ġietni idea ġo moħħi, qed min jaf li kieku nagħmel makketta Il-mara tkun qed tbatili bi smigħ u mhijiex tifhimni sew. U ħarġet makkjetta. Tgħidx kemm hi sabiħa. Jiġifieri tħobb tadatta s-suġġett milli qed nifhem skont anke jisom sitwazzjonijiet popolari. Forsi jilna' f'battibekki ħelwin li jiġru. Jiena nemmen li l-bniedem trid iġġibu inseh miegħek. Jekk inti ma ġġibux insemmijak f'kull makketta li tagħmel, il-bniedem jista' jmeri jkun da x'inhu jgħid, jew da x'inhu jagħmel, u mhux vera. Mela inti trid tipprova kemm jista' jkun li l-bniedem iġġibu inseh, u ġġibu inseh fl-affarijiet normali, f'dik il-ħajja li ngħaddu biha kuljum. Il-ħajja qisha qed titkellem l-istess, però minflok qed titkellem qed tqabbel. Hekk trid toħodha l-makketta u toħroġ dawk makketta kif suppost. Anke bħala lingwaġġ tħobb tmur għal dak tal-poplu biex ngħid hekk l-aktar popolari? Ħa ngħidlek hawn min li ma naqbel miegħu sa ċertu punt, jiġifieri u m'iniex qed ngħid li ma jagħmilx sew, però hawn min Ifittex il-kelma Maltija l-proprja Maltija. Naqbel miegħu. Affarjiet tradizzjonali u naqbel magħha u l-Malti nħobbu daqs minn qalbi nħobbu l-Malti. Però kultant il-kelma ma tkunx tinftiehem, ma jkunux jafu x'inhi. Allura ikun jaqbillek li tuża dik il-kelma popolari. Jew inkella ġieli tkun qed tikteb u kelma Maltija assolutament ta' ħalija ma jkunx hemm. Allura bilfors ikellek tuża Il-lingwaġġ li qed jintużaw fil-mument.
Għandi ħafna hekk li fejn ikelli isma' din il-kelma bilfors se jkelli ndaħħalha u dik indaħħal. U n-nies dik taf, dik tifhem. Hekk hu.
Diġà semmejtli inti li l-udjenza hija parti importanti fejn tidħol il-makjetta. X'jagħmel iktar jien naf affarijiet iktar importanti biex ikollok makjetta tajba fl-opinjoni tiegħek? Makjetta tajba trid tkun tal-widna, jiġifieri jekk il-mużika tagħha, id-diskors tagħha, dik importanti ħafna. Jekk ma d-diska ma tkunx sabiħa, jekk is-suġġett ma huwiex sabiħ. Mhux ser ikollek xejn ta' barra minn hawn. Trid timxi mas-sitwazzjonijiet. Jekk pereżempju nagħmlu mod għaddejjin minn din is-sitwazzjoni bħalissa tal-Covid, jiena ktibt waħda fuq il-maskra, anke ħabib tiegħi kiteb waħda fuq il-maskra. Għamlu suċċess. Għaliex? Għax Bħalissa l-poplu minn dik għaddej. Għallinqas daqsxejn satira fuqha mhux għax hija oġġett ta' daħq, affattu xejn, però dik id-daqsxejn satira kultant toħloq dik id-daqsxejn tbissima u tipprova ġġib il-bniedem inse magħha l-biċċa magħha s-sitwazzjoni.
Hu importanti li jkollok l-udjenza dejjem jekk jiena f'biċċa b'ċip jew inkella b'xi atmosfera oħra. Ara jiena kull meta nagħmel ix-shows Insejħilhom shows għax hekk huma, shows. Nipprova kemm jista' jkun dejjem ngħid din l-istess kelma. Intom ħa tieħdu pjaċir bija u jien ħa nieħu pjaċir bikom. Jekk intom ma intux ħa tuni pjaċir jien ma nistax intikom pjaċir. U nipprova nqajjem l-udjenza miegħi. Però jekk tara l-udjenza kwieta ġieli nħares lejn l-udjenza u nibda ngħid imma jiena x'jiena nagħmel ħażin? Jiena kif m'iniex intihom pjaċir dawn? Jew huma udjenza forsi kwieta iktar milli kien hemm min-naħa l-oħra, pereżempju. Iktar ma jkun hemm ċapċip, iktar ma jkomplu miegħi, iktar ħa nagħti pjaċir u ħa nagħmel il-one hundred percent tiegħi biex nagħmlu hekk. Huwa importanti, trid tħossu l-feeling tan-nies, naħseb li f'kollox.
Naf li wkoll irbaħt il-Malta's Got Talent. Kemm taħseb li se tibqa' ħajja din it-tradizzjoni? Forsi anke mill-esperjenza li kellek. Skont kemm timbutta inti. Alright. Hemm kollox taf fil-ħajja skont kemm inti timbutta idum ħaj. jew idum jagħmel suċċess jew idum iservik. Iktar ma tikkerja l-oġġett, iktar ma tibbutta, iktar idum ħaj. Dejjem hawnhekk jaħseb, jiena x'ħa nagħmel? Jekk inti toqgħod hekk tistenna x'ħa jiġri? L-affarijiet ħa jmutu. Għamilna żmien nistennew l-għana hekk ħa naraw x'ħa jiġri. X'ġara? Bdiet tmut. Tajnieha daqsxejn boost u reġgħet ara fejn telgħet illum. Anke t-tfal, daqs it-tifel tiegħi jiġifieri, jiġu jarawna, shows. u ommhom u missierhom jgħidulna rridek tiġi tarakom jew rrid jiġi jarakom. U jiena nkun f'waqt ix-show tellagħhom ħdejja. Ħallihom ħa jaħdu parti. Għax jiena qari tifel żgħir wieħed jispira ruħu minn dawn l-affarijiet, għalija wkoll biżżejjed. Li ngħid tara dan it-tifel ħareġ bis-saħħa tiegħi jew bis-saħħa tal-għajdin jew bis-saħħa tal-makkjetti tiegħi. Għall-inqas inħoloq ieħor. Taħseb li kienet ukoll esperjenza importanti għall-makjetta Maltija l-esperjenza tal-Malta's Got Talent? Kienet b'imbuttatura kbira, hux? Bis-saħħa tagħha, pereżempju, sirna nagħmlu t-tiċijiet. Kienet inqatgħet dik li fil-fit-tieċ immorru ndoqqu makjetta. Dan qed nitkellmu dik iż-żmien. George Azzopardi l-makk, għan-nej antik, jiġifieri. Tajjeb ħafna. Insellmu l-memorja tiegħu minn hawn. Ehm, dak kien imur fit-tiċijiet, jagħmel it-tiċijiet. Dik kienet inqatgħet għal kollox. Erġajn issa, jiena u l-Aiden qed immorru tiċijiet. Ġifieri naħseb li bis-saħħa tal-Malta's Got Talent. Hemm shows. Qabel kienu jkun hemm kanzunetti Maltin ġo shows. Illum il-ġurnata sar sar fix-shows ikun hemm il-maketti. Mela allura naħseb li eh, kienet parti kbira importanti. In-nies saret iktar taf x'inhi maketta. Ekku. U anke qed terġa' kif qed tgħid int, tqanqal qisu ċertu tradizzjonijiet li kienu ntesew bħal tat-tiġijiet. Is-suġġett tat-tieġ jagħżluh l-għarajjes fejn tidħol il-maketta jew inkella qisu dejjem hemm makjetta li tindaqq? Hemm bħal bħal dejjem, hemm it-tieġ tqassmu l-għarusa u l-għarus. Li jridu huma, ħa jagħmlu. Hemm jien meta jċempluli għat-tiċijiet, hemm nissuġġerixxi, hemm dak li nkun qed naħdem fuqu, ġifieri titgħallem minn dawk ta' mit-tiċijiet ta' qabel. U jiena ntihom l-options, isma' inti tixtieq niġi nkantalek il-makketti tiegħi? milli għandi jien. Jew inti tixtieq makkjetta personalizzata fuqek? Iva, nixtieq personalizzata. Isma', inti trid tismagħha jew inti jegħlek surprise dakinhar? Le, nixtieq nieħodha sorpriża, mela jiena naħdem fuqha, ngħaqqadha, immur nagħmilha l-mużika, nirrekordja. Imbagħad immur dakinhar u nkantaha lill-għarus u l-għarusa u tkun s'issa dejjem kienet suċċess. X'ġagħlek tħajjar lit-tifel biex jibda din il-linja wkoll? Ħa ngħidlek, għalxejn tipprova tħajru inti. Jekk tipprova tħajru inti ħsara tkun qed tagħmel. Inti ma tistax tħajjar it-tifel isir pittur. Ma jistax it-tifel tħajru jsir skultur, imma jrid ikun pittur, skultur, irid ikun imwieled hekk. Għalxejn ngħidlu ejja ħalli tkanta, jekk forsi leħnu mhuwiex tajjeb? Għalxejn nipprova forsi ngħidlu isma' ejja ħa tagħmel il-makketta? Jekk m'huwiex makettist. Ekku. Hemm irid jitwieled makettist. Ekku, ekku.
Naf li għadu kemm ikollok ukoll tarbija, forsi tista' tgħidilna l-isem ukoll. Mela, t-tarbija jisimha Jayden. U forsi jekk tħajjarhiex 'il quddiem. Bħalma qed ngħidlek, irid joħroġ hu. Però nemmen li jekk ħa jara ħa jagħmel. Jiġifieri da forsi jebda jara lili u jara lit-tifel, hemmhekk forsi iva tidħol il-ħajra. Però xorta jrid ikun hu li jitwieled hekk. Jgħidu li l-bniedem kif jara jagħmel, però xorta nibqa' ngħid li jrid jitwieled makjattista, jrid ikun makjattista. Forsi tgħinu joħroġ? Iva. Hemm għax jara l-ħuh, jara forsi l-ħuh jagħmel suċċess, jara l-missieru jagħmel suċċess. Hemmhekk, iva, tipprova, jekk kellu t-talent ġo fih, ħa joħorġu malajr. Ħa jgħinu, jibbuttah. Però jekk ma jkunx, jista' jkellek il-familja sħiħa makjattista, għax inti ma titwilidx makjattista m'intix ħassir. Ejko, grazzi. Kemm għandek żmien issa, Leiden? Issa nhar il-Ħadd ħa nagħlaq seven. Ħa nagħlaq seba' snin. Tajjeb.
Kif bdejt turi l-ħajra lejn l-għana? Fil-verità kont twielidt b'dak it-tallent. Però imbagħad miss bdejt nara l-missieri u aktar kont kont qed nagħmel makjetti. Okej.
Kont qed nagħmel il-makjetti. U x'ekem kellek żmien meta bdejt, tiftakar? Kelli xi tliet snin u nofs ta. Il-laħma.
U dejjem ma kjetti inti għannejt? Ġieli għamil tagħna però ess qed immorru fuq il-makjetti. Tajjeb.
U tgħinu inti lil papà fil-makjetti anke forsi meta tiġu għall-kitba forsi ttieħu xi għażla ta' suġġett? Eh l-aħħar makletta li kiteb kont tajtlu xi ftit ideat, iva anke l-makletti kont ngħinu. Tajjeb, x'kien jisimha l-maketta li għentu inti fiha, tiftaker?
L-aħħar makletta li għentu jikteb kienet Siker sakra fuq Santa Clausek.
U li kantajtu fil-Milied jaqgħu?
Le, għadna m'għamilnihiex. Però daqqa ngħiduha.
Orajt, orajt, ħa tkun xi ħaġa ġdida. Tajjeb. U inti kif tħobb tkanta l-aktar hekk fi studjo u forsi tirrekordja jew inkella tippreferi tqgħod hekk ikollok l-udjenza miegħek? L-udjenza migħajr l-udjenza. U għaliex, għaliex taħseb hekk li l-udjenza. Ikollha n-nies iċapċpu hekk jifirħu u huma jieħdu pjaċir bija u jien nieħu pjaċir bihom. Ekku, ekku.
U min jaf l-esperjenza mela tal-Malta's Got Talent, x'qalulek it-tfal tal-skola, x'qalulek? Proset ibqa sejjer hekk u jdoqqu d-diska tiegħi u jgħarfuni ħafna. U l-iskola tal-ġieli tagħmlilhom xi makjetta. U mhux darba kont nagħmlilhom. Ikun hemm min jitħajjar hekk mit-talent tiegħek. Biex forsi jibda l-qasam tiegħek. Jitwieldu jridu però jkunu jkunu aktar iħobbuhom xejn jissimgħu lili u d-daddy. Eżatt, jibdew qishom tħajjarhom inti u x'hekk. Tajjeb. U forsi tiftakarek xi makjetta l-aktar favorita tiegħek minn ta' milli ġieli għamiltu int u missierek?
Jien u missieri għandi waħda d-di u d-do pero jien waħdi għandi mill-buġnanna l-għand in-nanna. All right, għax mhux dejjem mela duett intom ukoll, hekk kif qalli kif qalli l-papà. Jiġifieri ta' waħdek x'jisimha? Mill-buġ nanna l-għand in-nanna. Dik biss għandek bħala makjetta waħdek? Le, għandi ħafna aktar. Alright. Però semmejtlek waħda milli nħobb. Milli tħobb.
Alright. U tad-di u d-dob l-iktar favorita li tkanta mad-daddy? Alright. Ħafna, ħafna.
U għaliex? Għaliex daqshekk għalik favorita? Għandna xi album li jismu d-di u d-do sewwa U noqogħdu ngħiru 'l xulxin, Ma tlieta li togħġobni hekk. U ssib l-opportunità forsi biex taqbad daqsxejn mad-Daddy mela bil-pakketti. Tajjeb. U allura s-suġġetti l-iktar favoriti tiegħek tal-makketti fejn taqbad l-iktar mad-Daddy jew inkellem forsi xi suġġett partikolari li qiegħed tara kemm hu importanti li għamilnieh da fil-makketta? Fil-verità t-tnejn inħobbhom. Pero inħobb ħafna naqbad ma missieri. Alla jik tajjeb. U inti bdejt forsi titgħallem anke kif inhi mqassma l-makjetta kif tqassamha mak il-makjetta? Tgħallimt tgħallimt. Tgħallimt Bravo. inqassamha. Bravo.
Tgħidilna forsi kif jekk inti x' Bħalma jagħmel qal bħalma qallek il-papà tinqasam tmienja seba' tmienja seba'. minn hawn u u jiġifieri inti meta meta tistudja di l-makkjetta tipprova hekk tibda toqgħod tinnota ċertu affarijiet ta' kitba li jagħmel il-papà biex 'il quddiem forsi tibda.
U u tgħid le. Kien hemm waħda fuq il-Milied, qed la nikber żgur nikteb waħda fuq il-Milied. Kompli xi ħaġa fuq hekk. Tajjeb, mela l-Milied tħobbu int, għafna. Tajjeb. All right. U x'taħseb li, diġa' semma xi affarijiet il-Papa, x'jagħmel makjetta tajba, qalilna li trid iżżomm mas-suġġett, li nkunu fis-sitwazzjoni. Inti forsi trid iżżid xi affarijiet oħra?
Fil-verità, le, però billi żżidtilha daqsxejn tikka żgħira, sabiħa tiġi. Iżżidilha jiġifieri affarijiet x'iżżidilha? Pereżempju,
darba konna għamilna diska tat-tieġ, f'daqqa waħda semmejna l-ommi tikka żgħira. Eh all right, iżżid jiġifieri fis-suġġett iddaħħal xi ħaġa oħra qed tgħidli?
Ma tantx nagħmluha, però xi ftit iva. All right, tajjeb. Ok, trid iżżid xi ħaġa oħra, forsi xi ħaġa importanti li forsi ma saqsejtilekx jew ma saqsejtix lil Papa? e.
Xejn partikolari, ta. E. Jiena bdejt bil-karriera tal-papà għax kien jagħmel il-makjetti.
U biħsiebek tkompli? U biħsiebi nkompli. Ekku, ekku, bravu. Tajjeb. L-Għajdim, biex nagħlqu biha mela, tagħmlilna żewġ versi hekk minn dik tal-bużnanna tal Il-makkjetta li għedli. Tgħidx le? Mela ħa nibda. In-nanna bdiet kantali dawn il-proprju għanjiet li hi kienet tgħallmithom mingħand il-bużnanniet. Dak kollu li kantat, l-frażi li ilhom żammejt, u llum ħa nkantahom, komla li llum qatt ma nsejt. Żinżana ddur iddur, fuq il-bejt tal-kaċċatur, meta tasal taħt il-mina tagħmel żin, żan-żun!